Күрәсездер, шактый җыелган икән. Вот. Иң яраткан китабым кайсы диләр. Алар барсы да якын инде. Менә бу бик яратам менә шушы китапны мин Табиб Алифбасы дигән. Менә ни өчен табиб Алиф башы, мин үзем һөнәрем буенча табиб, гомер буе табиб булып эшләдем. Шунда менә шундый кызыклы шигырьләр бар ул. 20 ел менә шушы китапка икән, 20 ел. Аннары менә Шүрәле Алиф башы, моңарда инде 10 ел узган икән. Менә шундый китапларым минем бар. Менә ничек яза башладым. Э, безгә килде кунакка күренекле язучы Нур Гайсин. Шул э, көне буе э, үз үзе белән китап алып килде, шунда этот, безгә укый, Вот. Мин тыңлап торам инде, мә 6 класста укыдым монда. Икенче көнне торып, мәйтәм, туктал, мәйтәм, Нур абый кебек мин дә язып карыйм әле. Менә шуннан китте минем. Вот. Язам, язам и шулай менә күпме китаплар хәзер җыелган күрәсез. Менә Шушы китаптан берничә шигырь укыйм әле. Булышам дип атала. Түттәйләргә чиләк-чиләк су сибәм әле менә. Тизрәк җиләк өлгерсен дип булышам әбиемә. Җиләк кайчан пешәр диеп, көтеп карап йөримен. Иң беренче җиләкне мин әбиемә бирермен. Менә нәрсә ул җил? Кызык бит менә нәрсә ул җил? Ә мин менә нәрсә дип язам. Кояшны, күкне, болытны күреп була ди Җәмил. Ә җилне һич күреп булмый. Нәрсә соң ул, әни, җил? Соравың, улым, бик җитди. Җил күзгә күренмәс кул. Ботка ашамаганнарны этеп кенә йыга ул. Менә монда нинди э, нәтиҗә ясарга кирәк. Ботка ашарга кирәк балалар. Үмет сәләмәт булырга. Эт зары. Хуҗа мине бик ярата. Өзелгәнем юк иттән, колбасадан, сыр майлардан, хәтта прәник, конфиттән. Хуҗамны мин дә яратам, тик бер ягы ошамый. Шампуньлап югач, бер эт тә минем белән уйнамый. Песи нигә качты? Урамда бер песи йөри, чыктым аның янына. Мәпесикәй, аша дидем, күчтәнәч бар аз гына. Ул мине күрергә качты, койрыгы торба сыман, казылык телемен тотып, йөгерәмен артыннан. Ни качканын аңладым мин. Эт бүрек бит башымда. Песи аны күреп алган һәм качкан миннән шуңа. Ә, хәзер тагын менә мин тун кигән Акбай, безнең барые мәләкәгенә әйтебез, менә шул шуны менә пляжга төшкән ек, шунда шундый шигырь туды. Салып куйдым түфлиемне, салдым мин күлмәгемне, су буенда комда ятам. Кыздыр кояш тәнемне. Гәзиттән башлык ясадым, Эссе капмас башыма. Акбаем да рәхәтләнеп, ятып тора каршымда. Ул да инде туны аша, кызынам дип маташа. Физкультура ясарга балалар мин уйлыйм, сез ясыйсыздыр дип, менә шул турда бер шигырь. Рәхмәт физкультура. Чын егет озак йокламый. Уянгач сикереп тора. Саф һавада ярты сәгать ясый ул физкультура. Чын егеткә суык тими, хәтта минус кырыкта. Ничек тисен, һәр көн саен салкын суда чыныкта. Чын егет чаңгыда шуа, чана тимер аякта. Мускулларын ныгыта ул, калмас өчен оятка. Мин дә ясыйм физкультура, син дә миннән калышма. Гел беренче булырсың син, һәр көрәштә, ярышта. Менә Шәйхи Манур күренекле язучы, аның менә бер шигыре бар. Татарча да яхшы бел, урысча да яхшы бел. Икесе дә безнең өчен иң кирәкле затлы тел. Менә бу безнең китапханә балалар э, республика балалар китапханәсендә русча да татарча да монда бик әйбәт э, сөйләшәләр балалар килгәч аларга китаплар бирәләр укырга менә э, аннары тагы нәрсә телисем килә сезгә физкультура ясарга аннары э, хәзер бит менә э, Кулны юар, э, кулны сабынлап юарга кирәк. Маска кияргә, битлек э, кирәк. Э, дистанция сакларга. Саклан, сакланыгыз, сәламәт булыгыз балалар, китапханәләргә йөрегез, китапны яратыгыз. Шунда яхшы белерсез. Татар телендә, рус телендә, ә хәзер әйтәләр, өч тел, инглиз телендә белерсез. Менә шундый минем теләкләрем.